Cathiang hi hmuntam nawn ah ka rak rel lai caah zaangfahnak tein uh, Bible kau theng loin aa ṭial uh, ballpen le catlap uh, kenmi nan um sia cun a ṭial tu in ṭial te u law keimah tu ni hi ka hmun in ka rak rel lai pakhatnak Genesis dal kul le dal riat cang hlei thu min ka rak ra lai. Cun Bawipa nih cun keimah hi Bawipa Abraham le Isak Pathian kha ka si. Na ihnak ram hi nangmah le na tefa kha kan pek hna lai. cang hlei nga ka rak pe lai khuazei ka na kalnak hmanh ah kaa nunpi zungzal lai i kaa hnu phen zungzal lai cucu phil hlah kan pe ri lai Genesis ṭhiamṭhiam dal sawmli le dal nga cangkuan ah ka rak ra lai. Dal sawmli le dal nga cangkuan ah ka rak ra lai. Cucaah cun ka pa sinah khulrang in va kir u law Na fapa Josef nih Pathian nih Izipt ram vialte uktu ah a ka ser cang. Cucaah khulrang in ka sinah ra i cun Rom Rom cakuat dal riat cang sawmthum le cang khat a pahninak zawn te kha si lai. Pathian cu kanmah lei i a ṭan ahcun aho nih dah a kan do khawh lai? rom ṭhiamṭhiam dal riat cang kul le cang riat ka rak rel ṭhan lai pathian nih hin amah a dawmi hna ca le amah nih aa timh mi ning tein a kawhmi hna caah cun zeizong vialte hi a ṭha lei ah a serpiak ko hna ti kha kan hngalh a donghnak ah relchap ka duhmi cu Rom ṭhiamṭhiam dalkua cang hlei thum le cang hlei nga si lai. Cathiang nih Jakob cu ka dawt i Esau cu ka huat a ti bang khan a si. Cang hlei nga ka rak ra lai. Zeicahtiah Moses nih pei zaangfah ka duhmi hna cu ka zaangfah ko hna lai i zawnruah ka duhmi cu ka zawnruah ko hna lai a ti kha a si. Kan LB cathiang kan dihlak caah Pathian nih a thar in thluachuahnak kan pe ko seh. I tuhi kan caan hleihnih le minute pakul bak se. Zapi tein Pathian bia chungah ludu silo. Tuzing caan ah atlang tare tabo in chim ka duhmi cu Bawipa nih hi tluk in a kan dawt i a kan dawtnak cu aho paoh nih chim hau ti loin kan theih ko cangmi bawipa dawtnak nunnak tiangin pek a si bantukin shi tlukin a kan dawt i kan ca i herhmi vialte khua a khangtu a simi bawipa dawtnak he hin zeital nih a kan ṭhen kho hnga maw timi kha tuzing canah a tlangtar in i ruahṭi dingah ka duhmi a si. i Baibal cahlun in cathar tiang hi uk sawmruk le ukruk um i cucu Genesis in aa thawk i biathlam ah a dong. Cu Genesis in aa thawkmi Baibal cu kan vun zoh tikah a hram thawk tein Pathian in aa thawk i biathlam kan vun zoh ṭhan tikah a di donghnak kha Pathian ṭhiamṭhiam kha a si. Cu Pathian inn ah Pathian nih minung sermi vialte a vun ser i minung a ser i cu chung in Bawipa dawtnak hi Genesis in biathlam tiang kan zoh sisi ahcun Bawipa dawtnak hi pakhat hnu pakhat in uk khat hnu uk khat in dal khat hnu dal khat in a zapi tein kan hmu rih sihmanhsehlaw hi chungah hin Bible cahlun le cathar in a um ṭhan tikah Bible cahlun chungah cun Pathian nih hin a sermi vialte hi aa ruang in a dawt hna ti hi cu tlukpi kan hmu kho lo. Sihmanhsehlaw cathar chung tu ah cun Bawipa nih sermi vialte hi aa ruangin a kan dawt dihnak kha kan hmu ṭhan. Kanmah hi atu Australia zophei church hi Bible cahlun lio ah kan rak si u silaw atu ah Bawipa a rak kan dawtnak hi kan rak tep hnga lo. Zeicahtiah Bawipa nih a dawtmi a mi a fa cu a rak thim hlei hna i cu a thimmi hna cu Abraham kha naa thawk i ka khin hmunkhat te hmunkhat te in a kal i a donghnak ah nihin ni tiangah vawleicung pi nih kan theimi Pathian mi fa Bawipa umnak Pathian nih a ṭanpi mi hna tiah theimi Israel ti hi nihin ni tiangah tuanbi ah dong loin kan theimi a si. Cu Israel cu khawikan ah aa thawk kan ti si ahcun atu an rampi khin aa thawknak hi si loin Bawipa le minung i pehtlainak in Israel aa thawknak a si. Pathian nih Abraham cu au i, Abraham, zohhmanh, zeidah na hmuh tiah a ti tikah Abraham nih bawipa arfi tam lak te ka hmuh tiah a ti tikah nangmah na tefa cu khizat khan si lai tiah a vun ti mah tikah cun Abraham cu a khuaruahar i tar lei sangah zeidah ka ngeih hnga tiah lungawṭawm in um lioah Bawipa a bia cu a tling i Abraham cu Isak a vun pek tikah cu Abraham nih cun i a fapa Isak caah Rachel aw kha silah Rachel a vun ṭhit i cu Rachel le Abraham nih aw Isak le Rachel nih an hrinmi an fa lakah hin Jakob le Esau timi kha Baibal chungah fiang tein kan hmu hna i cu Jakob le Esau cu Esau kha upa deuh a si i Jakob kha ngakchia deuh a si. Jakob cu ngakchia deuh sihmanhsehlaw Bawipa nih a nu paw chung tein a rak thim hleimi fapa a si cang i minung theology mifim tiah tampi nih Jacob hi hlengmang tiah an auh a ruang cu a nu paw chung bakin a upa Esau kha hlen aa tim cang i a upa a chuak hmasa dingmi pi kha keimah ka chuak hmasa lai tiah a rak timtuah lengmangmi kha a si cang i an chuah hnu zong ah a upa Esau kha voi tampi a hlen Kha a hlenmi vialte kha Jakob nih amah lungchung tein a chuakmi si loin Bawipa rak timpiakmi program a rak si dih cang. Cu tikah Jakob cu a upa a hlen ruangah voikhat cu tuanbia kan thei bantukin a upa ṭi ah a zam i cu a zamnak ah hmun pakhat a va phan i A cu a phannak hmun ah cun lung pakhatte kha aa lak i cu lung cu chantling ah a tuah i a ei dih. Zan ah a mang ah vancungmi vancung in vawlei an ṭum an kai, hlei pakhat an dawn i an ṭum an kai kha a hmuh tikah Jeh zei da si hnga tiah a vun zoh i cu ah cun aw a thangmi cu atu nai kan rak relmi Baibal te kha a si. Zeikaw na thinphang hlah. Keimah cu Pathian ka si, na pupa Abraham a Pathian, Isak a Pathian ka si. Nangmah cu tefa kan pek lai, nangmah cu kan dawthlaimi ka fa na si, tiah Pathian nih Jakob cu a rak chawn. Cun tlawmpal ah va cu vancungmi cu voikhat cu Jakob nih cu vancungmi cu a vun tlaih i vancungmi nih rak ka thlah cang rak ka thlah cang tiah a ti i Jakob nih a duh hlei lo caah Jakob nih a tlaih peng i a donghnak ah cun thlua na ka chuah hlan lo kan thlah lai lo tiah Jakob nih vancungmi a vun tlaih tikah vancungmi nih na min ho na si tiah a hal Jakob nih kei ka min cu Jakob ka si tiah a ti tikah vancungmi nih nihin ni thawk in na min cu Jakob a si ti lai lo Israel a si cang lai tiah a ti cu i Israel nih a hrinmi Jakob nih a hrinmi miphun kha nihin ni ah vawlei cungah Israel miphun tiah vawleipi nih theimi miphun cu an si. Hi cu Israel nih a hrimmi hna miphun cu Pathian nih thlu a chuahmi Jakob tefa tampi kan pek lai kan dawt lai midang ka sermi nakin nangmah cu kan dawt deuh e nang cu zawn kan ru e nangmah cu thlachuah kan pek lai ti a timi Jakob kha bawipa dawtmi a si ko na tein voi tam tuk a nunnak ah vansannak a in lungretheihnak ka in ngeichiatnak ka in rawlṭamnak ka in sifahnak ka in sihmanhselaw Jakob nih zei bantuk bawa a phak tiangah Bawipa a biakmi a Pathian kha zeitik hmanh ah a thla bal lo i cu Bawipa cu biatak tein aa tlaih lengmang tikah zei bantuk a tawn zongah cu Bawipa cu a biak peng tikah Bawipa nih cu Jakob cung i a dawtnak cu zeitik hmanh ah a thla kho ve lo. Voikhat cu cu tluk i a dawtmi Jakob cu Pathian nih ka fapa tiah a ti Bawipa sinin a hmuhmi fapale vialte nih cun aa lawm tuk i cu a dawtmi a chung chuak a fale nih voikhat cu an hlen i ka pa zohhmanh kanmah lakin na dawt hleimi na fapa na angki fual na pekmi na fapa angki asi ko lo maw mi hi jacob a khuaruahar i a vun zo tikah zia ka fapa angki pe si ṭung zeitin na mi hi sine tiah a vun ti tikah zomhan lampi a kan sermi angki si sahrang nih dakaw na fapa hi a se cu an ti i tar hnu in a neimi a dawt i a du i rathainak kum hleili chung a in hnu i a ngami nupi chung maru taktak in a dawtmi a nupi sinin a neimi a fa Joseph a thi timi thong a vun thei ahin a cello mah lioah khan bawipa nih Jakob kha Jakob kan dawt ko hi na pathian ka si hi na fa a thi lo hi tiah zeidah zeiruang ah dah a rak ti hnga lo timi kha ruak ngai um bawipa nih a kan dawt i bawipa nih kan cakhua kha ne Bawipa sin a thla kan cam tikah Bawipa nih a kan le kan ti voi tampi zeirung an le lungrethei in kan um canah Bawipa nih a kan let hnga lo ti hi nangma le nangma tein the question na tu bal mok thei lo Jacob Bawipa nih a dawt chukmak mi a fapa kha Bawipa nih na fapa a thi lo timi thong pakhat man a rak than lo Cu tikah Jakob cu ngeichiat lungli leng in oh mi caan saupi um mi cu tlukin bawipa dawtmi a thim hlei mi Jakob cu bawipa nih a chungah mang mangṭam tlunnak a phakter hoi mangṭam a tlun tikah ei awk an nei ti lo a dih donghnak ah cun a fale vialte cu a vun au hna i maw ka fale Hika ram ah aiawh kan nei ti lo caah va kal tu law Izipt ram ah rawl va phir tu tiah a vun ti hna i a fale cu rawl a va phir te hna. Sihmanhsehlaw a fale nih an rak ṭin tikah cu voi khat nih cun za lakin a cawm kho hlei lo tikah nikhat hnu nikhat in rawl phirnak cu a caan a pek lengmang i a dih dawnak ah cun ka a fale nih ka pa zohhmanh rawl va phir ding ah Egypt ram ah kal kan ngam ti lo zeicahtiah cu i Egypt uktu bawipa nih nan nau hniang Benjamin nan ratpi lo ahcun ka hmai nan ka hmu kho ti lai lo zeicahtiah nan pa nih a rinmi nau hniang kan nei nan ka ti i cu nan nau hniang a mui kan hmu kho lo si ahcun ka hmai nan ka hmu kho ti lai lo an ti tikah benjamin na dawt cukmakmi na fapa joseph a thi hnu in na hrinmi benjamin hi kalpi awk a ṭha maw Jakob nih a ṭha lo cu ti Benjamin kan kalpi lo si ahcun ka pa rawlṭam in kan thi ko ne lai hi Jakob lungrethei ngeichian um Pathian nih Jakob tiah a timi Israel a thlenmi Israel cu mangṭam ruangah a lungre a thei Sihmanhsehlaw cu tiangah cun a biakmi Bawipa cu a thla maw thla hlei hlah a biak thiam thiam ko a dih donghnak ah rawl lo in thinak cha cun hi ka dawt cukmakmi ka fapa te hi va kal ve ko seh a vun ti a fapa Benjamin a kalter tikah Jakob nih aa ruachanmi cu rawl an rak phurmi nakin ka fapa Benjamin damte in a rak phan hnga maw ti kha a lungah um peng i cu lakah lampi an rak dawi ṭhan hna i Benjamin hi sal ah kan zuat lai sal kan zuat lo si a si kho lo zeicahtiah sui hrai kan bawipa a ngun hrai a firtu a si tiah thawngpang an thei tikah Jacob cu chim lo a unau vialte an lungre thei Judah nih cun a si kho lo maw bawipa Benjamin kan no hniang pa tel lo in ka pa kan tong ngam lai lo hi kan no hniang pa a um lo ahcun ka pa hmai kan hmu ngam lai lo cu ca cun ka naupa ai ah keimah tu hi sal ah rak ka zuat ko tiah unau vialte an lungre thei zeicahtiah ka pa cu a tar cang i cu i thawngpang na na dawtmi na fapa sala tang kan ti si si ahcun ka pa a thi cang lai timi thawng an vun nawl tikah duh ne mam lo a dawngnak ah thawngpang a thangmi pakhat cu Joseph nih ka u le ka nau hna nanmah nih nan zuarmi nan nau Josef ka si. Cu ca cun ka pa kha va chim u law na fapa Josef a nung ko. Mangṭam chung i na temtuarnak hnga lo Bawipa nih timtuanak a rak nei dih cang i cucaah cun nanmah nih nan ka zuarmi si lo Bawipa program a si timi thawng va thanh u tiah a ti tikah Jacob nih tar lei sang thadi zangba in um lio ah ruachannak a nei ti lomi pin lei ah thawngpang ṭha a theih. Nihin ni zumtu kan nunnak ah kan i cawn ding ah hihi a ṭha ko tiah ka ruahmi cu kan nunnak ah hin bawipa kan biak bawipa he kan i pehtlai pathian pathian cu pei kan zum cu harnak kan tong lai lo ngaihchiatnak kan tong lai lo lungretheinak kan tong lai lo ti kha a sir hrimhrim lo Bawipa kan biak ko na tiin Bawipa nih kan ca timmi a kan neihpiakmi tu hi kan mit thlarau mit in hmu fiang kan herh i kan lungthin Bawipa nih hngahnak a kan pekmi lungthin in hmuh khawhnak neihtu hi kan i kan i zuam ding a si cu thawngpang cu Jacob nih a vun hmu tikah a fapa Joseph a hmu tikah cu alo tuki adi dongnaka ah bawipa a anunnak ap i bawipa nih bia a kam bantuk te cun a tefale vialte cu a thi lai a Abraham Pathian Jacob Pathian Isak Pathian tiin cu a ka dawtu Pathian nih thluachuah a ka pek bantuk tein thlua in chuan hna se tiah Jacob nih a tefale vialte cu thlua a chuan hna Nihin ni ah Jacob tuanbia le Joseph tuanbia kan zoh tikah Bawipa nih a dawtmi hna a thim hleimi hna a fale an si i a thim hleimi hna a fale nih an tawnmi lamthluan kan zoh tikah pangpar phami lamthluan a si bak lo hling le so in phami lamthluan bak a si harnak in a khat i ngeichiatnak in a khat i a caan ah Tikhur a romi tikhur chungah an phan i a caan ah these ram ah an kal. Sihmanhselaw a dih dongnak taktak kan zo tikah theipar ṭha um peng. Cu ve tho tho in Bawipa nih cu ti a mi hna sinah pakhat hnu pakhat hnu in a musak mi hna kha cu i a tefa hna nih pakhat hnu pakhat in an hmu tawn ko na tein an lung a fiang lo i vuivainak tampi an nei tawn tikah voi khat cu an vuivai tuk tikah harnak phunphun i a den a den hai a di dongnak ah cun Israel mi vialte Jakob cithlak vialte Pathian nih Jakob a min a thlen u Israel ti a thlen hnu in Israel cithlak vialte cu vawlei cungah an min um ti hlah seh. Anai ah Iran nih Israel pi cu vawlei map in ka thlau lai tiah a ti bantukin Haman siangpahrang kuttang i a ngan bikmi Asuras ramza le ramkul a ra uktu pa a didongnak ah kan mah Asia tiang a rak phan i India tiang a rak uktu pa Ahasuras siangpahrang pa kuttang i a ummi pa nih nawl a chuah i cu a nawl chuahnak cu Shina miphun hi minung saya a ral lomi pathian a biami miphun an si cucaah cun minung zei a rel lomi pathian lawnglawng a biami miphun hi cu vawlei cungah an mui hmu ti hna la u sih an minum ti hna la seh an cimhi di si seh timi phaisa ngun talen tangka thonghra thap in Siangpahrang pa a vun chim tikah siangpahrang pa nih zei hngal loin a, a sui kutdong rawl in cucu a vun nam i Israel mi vialte cu vawlei cung i ummi Israel mi vialte cu ni khat a cihmit ding an si. Sihmanhselaw Pathian thimmi miphun, Pathian dawtmi miphun nih cu tiang i ngaichiatnak lungretheinak thaizing an i thi cang lai kiptu an i thi cang lai timi thawngpang an thei leo ah an tuahmi cu zei da si ti si ahcun lungthin dihlak tein an Pathian Abraham Pathian Isak Pathian sinah sual ngaichih in Bawipa kan nunnak kan kham hram ko kan nunnak kan zuar hram ko tiah lungthin an thlebau i Bawipa sinah thla an cam. Cu thla an cam chungah Asuras siangpahrang a nupi Esther nih Asuras sinah a va kal i, Maw siangpahrang pa, nangmah nih caanṭha na ka pek i ka nun na ka zuah i na ka dawt i na ka hram a si si ahcun tu zan lei ah rawl dumnak ka tuah lai i cu ahcun nangmah le na kut tang a ummi Haman rawl ei kan sawm hna a vun ti tikah siangpahrang pa ah sur a salo tuk i cu rawl ei nak cun a va kal i rawl ei a sawmtu Esther nih rawl a vun chuan piami a vun ei baka khan ai chi net tuk i a du tukmi nupi nih rawl a vun chuan pia ka chi net tuk i Esther zeidan na du zeidan na herh na du mi rak ka hal tuah kan pek lai tiah a vun ti tikah Esther nih siangpahrang pa nam hma i mi hmai ṭha ka hmuh si ahcun thaizan ah voi khat te cu rari tuah u tiah a vun ti hna tikah siangpahrang pa ai lawm tuk i na ṭi nih aa hngilh kho ti lo cu zan ah cun Khuaṭhalo a khangmi Haman nih a nupi fale bia a ruahmi hna le a chungkhar sinah bia a ruahmi te cu hi a si. Maw ka nupi le ka fa hna, ramza le ramkul a ukmi Ahasur a siangpahrang pa a nupi Esther nih na kaw siangpahrang rawlei a sawm tikah keimah a ka sawm ve cu. chungkhar nih an i lawmpi tuk i ai ma tluk cun maw na si ma tluk cun maw siangpahrang mi hmai lawng si loin a nupi mi hmai tiangah mi hmai ṭhan a va hmuh an te i an vun thang ṭhat leu a hmanse ka lungthin ka cek kha tiang khi a ka runmi pakhat um ati zei da si chim tuah an ti tikah ma tluk i siangpahrang le a nupi i mi hmai ṭha an ke pek lio ah khika i kei i a ṭhumi pa kei a cawngtu pa midang zei a rel loin upatnak pek loin kun du loin a ummi pa Judah mi pa khi Israel mi pa khi lung a upatnak a ka pektu lo tikah khi pa ka hmu ah khin kan nun nih a can lo e tiah a vun ti tikah chungkhar nih zia mah cu maw cu pa te hna nih cun maw na nunnak cu nuam te lo in an um va kal law siangpahrang pa kha va chim thaizing keptu Israel miphun cu an thi dih ko lai caah amah kha cu thi saso si loin dong som nga a sangmi tung pakhat tua law cuka cun thlai tua tiah an vun ti tikah ruahnak an pekmi von zoh tikah Pathian nih a dawtmi hna miphun ṭhatlonak khua a khangtu ruahnak an pekmi zoh tikah ruahnak ṭha a lo ngai na tein a donghnak ah zeidah cang timi zapi nih kan theih. Cu tikah Haman an um tuk i zingka tein a tho i siangpahrang pa Assur a siangpahrang pa sinah a va kal i liklak liklak in a va kal i ka chim lai zeicahtiah keimah cu amah lawng si loin a nupi hmanh nih upat nak a ka pek a ti. a va kal lio ahcun zan khuadei amah hngilh kho loin a rak a rak um bantuk tein Ahasur a siangpahrang pa a rak hngil kho ve lo aa hngil kho ve lo tikah a kut tang a ummi pawl kha a auh hna i tuanbia cauk record cauk kan neimi kha pakhat hnu pakhat in rak ka pe tu a vun ti hna i an vun pek i dusa ten ca a vun rel tika ca a relmi tuanbia record chung i a relmi ah asura siangpahrang pa cu kutka cawngtu pahnih nih thah an tim i cu thah an timmi cu Mordecai nih a thei i Mordecai hmang in Ahashur ah siangpahrang pa a luah timi capi a vun rel tikah ai ka nunnak a ka khamtu hi kut ka cawngtu pa kha pe a si hi cu tluk in siangpahrang ka nunnak a ka khammi pa kha sunparnak kan pe bal maw tiah a kuttang a ummi a vun hal hna tikah a kuttang pawl nih bawipa tu tiang ah cun upatnak na pek rih lo an ti tikah inn leng ah hau da um va kal tu a ti tikah zohman haman na kut tang i a ngan bikmi pa haman in ka hram a um an vun ti tikah va au u a ti hna haman cu an au haman hoi te siang pahrang nih upatnak pek a duhmi kha zeitin dah tuo silo ti na duh a ti haman nih zan khuadei te aanghil khawlonak vial te kha a vun ruah i Esther siangpahrang nu nih rawlei a vun somnak vialte kha a vun ruat tikah ai lawm tuki midang an si ti lo hi teh siangpahrang nih keimah pe upannak pek ah ka duh cang hi te a vun ti i siangpahrang nih upannak pek a duhmi cu mu siangpahrang thuam kha i thuam na selaw rang cungah khan i chi selaw siangpahrang kan bantuk khan mipi nih rang kha ruai piak hna selaw siangpahrang nih upanak pe a pekmi a si caan sau nung ko sevati na ho tiah khua chungah chopi si se te a vun ti tikah abia a vun di hlan ah siangpahrang nih haman na chimmi pakhat hmanh tlol lo tein Kut ka cawngtu Judah mipa Mordecai sinah va tu. Haman nih a cel bak lo. A cel bak lo. Tlawmpal ah cu Haman aa nuam tuk lai timi pa cu chun ni tlak lungre thei in um i chung si bang in um i siangpahrang nawl a si caah a tua duh lo zongah a tuah hau caah Mordecai pi cu rang cu a hruai piak i khua chung vialte cu a chawpi i sunparnak an pek tikah inn a rak ṭin tikah cun Haman a mihmai chia i Haman racang siangpahrang pa nupi nu nih rawl ei an sawm tiah an vun ti i rawl einak a vun kal i aa nuam bal lo rawl an vun ei i a hasur a siangpahrang pa a um kho ti lo hi tluk in ka du ka dawtmi ka nupi nih rawl ei a ka sawm i cu lak a duhmi zeital ka tuah piak hnga maw a vun ti tikah Esther zeidan na duh na duhmi ra ka hal tuah ka ram hnar cheu tiang kan pek lai ti a vun ti tikah Esther nih bawipa Cu ti a si si ahcun na hmai i mihmai ṭha ka hmuh a si si ahcun keimah le ka miphun vialte hi nunnak rak kan zuar hram ko tiah a vun ti. Asup asur a siangpahrang a khuaruahar. Zei bantuk nunnak hme siangpahrang a si. kei cu Israel miphun ka si sihmanhsehlaw nawlchuahnak ah aa telmi cu Israel mi vialte cu vawlei cungah hin hika hmun in um ti hlah seh timi nawlchuahnak ah ka luat hlei lo e ka nunnak rak zuo ko ka miphun he ka nunnak rak kan zuo ko a ti tikah asura siangpahrang pa a calo i zia cu bantuk tiangtiang nawlchuahnak cu aho khakhatnak dah si tiah a vun ti tikah na pawng i a thu cuahmahmi Haman hi si an vun ti tikah asura siangpahrang pa um kho ti lo a chuak Haman a lungre thei tuk a khuaruahhar

siangpahrang pa nih amah a ser ciami tung lila khan amah thlai u a salo rualchan vialte zong kha va that din hna u tiah a vun ti tikah Mordecai thlainak ding i khukhangnak lairelnak an rak neimi vialte cu amah ca a si nihin ni canak dawtmi u le nau hna Pathian nih a kan dawt i a kan thimmi miphun, a kan thimmi kan si si ahcun aw Bawipa nih kan caah hin ṭiṭi ciacia tein na khukhua khang cu lai a rel cu aa no ciami Bawipa a si bal lo hi. A khuakhan a lairelnak hi aa daw tuk aw a caan hmanning tein na kaw tu aw cucaah cun tuzing caan ah hika hmun ah Australia zophei Khrihfabu kan zapi tein thazaang pe kan duhmi hna cu Bawipa dawtmi a simi nih zeitik hmanh ah lungdong in um hlah usih ti kha pakhatnak a thazaang pek kan duh hna i a pahnihnak ah zeitik hmanh ah mi cungah ṭhatlonak mi rawiphiarnak mi tlaknak mi thangchiatnak zeitik hmanh ah lungput kan nei lo nak dingah kan sawm hna cu ti lo in cun a donghnak ah kan tuhmi cu kanmah nih kan zum te lai na tuh bang in na zun te lai hi ka hin a kan cawnpiak Siacun nihin ni can ah Israel tuanbia kha na nunnak ah von chiah ta law nangmah na tuanbia te kha i zoṭhan tuah hmanh. Pathian nih Israel mi a dawt hna i Baibal cahlun kan zoh tik Israel mi lawnglawng a dawt hna i cathar ah cun Bawi Suni ka mi a si lomi kha ka mi ka ti cang hna lai i ka turu na sit lomi kha ka turun ka ti cang hna lai i tiah a vun ti hnu hnu ah cun nangmah le keimah hman ni nen ni ah bawipa kan ti i ka pa tiah kan au ve cang i kan kut kan beng ve cang i bawipa kan thangthat kho ve hi bawi Jesuh Khrih thisen in a kan a kan tlannak ruang a si cu thisen in an tlantu pa Jesuh nih an dawtnak hi cu thisen in an tlantu pa Jesuh an dawtnak hi nangmah pumpak lawngah si loin na chungkhar tiangin van ruat tuah hman nen ni ṭhudan sang cungah mon chia mu ṭhudan niamnak an chia keimah pumpak ka zoh a si si ahcun aw hla nih ka pi ka pu tiah a kan au bal lomi hmanh nih khin nihin ni ah bawipa dawtnak thawng in ka pu tiah an kan au a hla nih bia ka ka thongkhat kan chimmi ya a homan nih ngai an duh lomi kha atu ahcun bawipa dawtnak thawng in kan bia ka khat hni te man aneinak tete a va um ve cu ve tho tho in nangmah zong kha nihin ni chan ah bochan chungkhar caah an siangpahrang na si chungkhar ca i an siangpahrang nu na si khawnak dirhmun hi cu bawipa dawtnak thawngin cun a si cu bawipa nih a kan dawt i kan khual le kan ram lairam kan semnak in kan mit na mitthlam khan chuan talo pakhat hnu pakhat step by step in van tuak van tuak law na ca bawipa ṭhannak hi van rel hman Hi tluk in na ral kut chungin an chuahtu, hi tluk in nangmah thangchiatnak ah kong ceihnak chungin an luattertu, hi tluk in Bawipa nih zawn an ruah i na hruk bal lomi an hruktertu, na ei al bal lomi an eitertu, na mawng bal lomi an mawngtertu, na hmu bal lomi inn ah an umtertu, ngandamnak lei ah an pek an petu Bawipa an dawtnak hi Zeital nih cu dawtnak le nangmah kal ah zeital nih an in ṭhen kho hna hnga mu? Ka ruah tawn, minung tampi, voi tampi ah ei atu ka hrawng cu ei. Bawipa lei ah ka thazang dek tuk i tiah kan ti tawn. Zei ruangah dah na thazang der? Zei ruangah dah Bawipa he naa hlat? Amah cu nangmah he hlat ding ah aa tim bal lo da ko nangmah he nai dingah da ko aa tim peng cu nangmah dawt dingah ready da ko si peng cu cu ca cun paul nih cun zei bantuk bawa a phak a phak zongah paul nih aa tho i kei cu aw thong ka tlak zongah sifah ka in zongah mi nih an ka hrem zongah bawipa dawtnak ka thei hnu cun cu bawipa dawtnak le keimah ka lakah hin thihnak hman um silo thihnak nih a kan ṭhen kho lai lo e ti Cucaah cun hi biate hi ka vun rel to lai. Rom dal riat cang sawmthum ah cang sawmthumnak le cang nga in ka rak rel lai. Cucaah aho nih dah Khrih dawtnak hi cun a kan ṭhen khawh lai. Harnak nih maw, teminnak nih maw, hremnak nih maw rawl rawlṭamnak nih maw pamnak nih maw thil ṭihnung nih maw thihnak nih maw zeital nih a kan ṭhen kho hnga maw cathiang nih nangmah ruangah sunnitlak thahrulh lengmang in ka um thah awk i an kalpimi tu bantukin an ka tuah tiah a ti bantuk khan a si zeihmanh nih an kan ṭhen kho lai lo hi thil vialte hna chung hin a kan dawtu thawngin kannih cu teitu nakin teitu a kan si deuh bawipa min thang ṭhas ko seh hi thil vialte nakin kannih cu teitu nakin teitu a kan si dih catang a nei lomi zong nih lakha ei kan rak duh i saduthahnak ah catang nei lo in lakha ei a duhmi kan rak tampi lai australia kan phan i catang nei lomi zong nih centerling lakha kan ei ko hi vialte hi bawi patawnak a si teitu lakah teitu a kan chiah i sifa lakin rumnak ah kan chiahtu rian a nei lomi lakin rian neitu ah kan chiahtu na pumpak na nunnak i check law hi tluk in an dawtu bawipa dawtnak hi nang nih nangmah nih zeitin dah na ruah i zeital nih hi nangmah le bawipa dawtnak ka dah an ṭhen kho hnga mu ṭhen hla bawipa nih ka ca khuṭha a khan lengmang i bawipa dawtnak he cun zeihmanh nih rak kan ṭhen hla se tiah lungthin ah i chia in cu bawipa cu a thangṭhattu kan sinak ding caah kan dihlak caah Pathian nih a thar in thluachuahnak kan pe ko seh.